барып беттек бит инде ул гаугадан көн саен кайчан ашма кайчан итмә шуны гына сөйләп торалар шуны гына без түгел тамашачылар арып бетте тамашачылар җалкып бетте бу тамашачыларга кирәк әйбер түгел бигрәк тә тамашачылар кухнясына чыгарга тиеш әйбер түгел шуңа күрә Бигрәк тә бу безгә кагылмый. Безне Ансы менә шунсы сөендерә, без бу историядә нинди ниндидер нейтраль территориядә. Хәтта әйтеп булмый, дөресме бу, дөрес түгелме. Барыбер ике якта да дөреслек була. Уже туйдырды дип әйтикме соң, инстаграмга кереп китәсең опять, шул, шул, шул, уже всё, уже листаем. Чыннан да, Һәм без Барс медиа белән бары тик без бизнес өлкәсендә генә без хезмәттәшлек без без алар белән хезмәттәшлек кенә итәбез. Алар белән контракттан иде түгел, шуңа күрә безгә аларның ярдәме күбрәк дигән. Бу гауга дип исемләнә, син әйткән гауга үзгәртмәс, без ничек эшләдек, шулай эшлибез. Эстрадада мондый хәлләр булу ул күңелле әйбер түгел, әлбәттә. Мин уйлыйм, бу аңлашылмаучылык ничектер барыбер үз юлын табыр дип Уйлыйм һәм шуны телим, чөнки әле бит бүгенге көн белән генә дөнья бетми. Киләчәктә һәрберебезгә эшләргә кирәк, яшәргә кирәк. Ике як та дуслашыр дип өметләнеп калам һәм эстрадабыз тагын гөрләп-гөрләп чәчәк атыр дип шулай өметләнәм мин, шулай телим. Әлбәттә, бу шоу-бизнесны нормаль күренеш дип саныйм мин. Ләкин мин бу шушы проблемаларда булырга яратмыйм. Бу аларның проблемалары. Минем өчен иң мөхиме, җырларга, тамашачыларга үземнең иҗатымны тәкъдим итәргә. Әлбәттә, кызганыч, чөнки артистлар мондый әйберләр белән бәйле булырга тиеш түгел, дип өметләнәм. Дип саныйм мин. Ниндидер финал булырга тиеш. Яисә яхшы, яисә начар. Яхшы булырга тиеш дип өметләнәм. Монда гомумән Барс Медиа компаниясе белән проблем түгел, монда ике кешенең арасындагы проблема һәм шул бер кеше күп артистларның башларыннан үткән кеше. Һәм инде шушы әйберне пресекать итәргә кирәк, киләчәктә мондый әйбер булмасын өчен. Чөнки безгә дә бу әйбер бик кагылды вакытында. Шуның өчен кемнәр дәшми, кемдер теге читтән генә күзәтеп тора, алар дөресен әйткәндә куркак, вот и все. Бер-берең белән сөйләшергә кирәк, әңгәмә корырга кирәк. Шул вакытта гына уртак фикергә килеп була. Һәм инде матур итеп бергәләшеп яшәргә насыйп булсын. Минем уйлавымча, бу әйберне инде теге бик теге гауга кутармыйча гына әкрен генә менә шулай сүндерергә иде. Менә шулай дип әйтәм. Гауга кутармыйча әкрен генә сүндерергә һәм инде бер-берең белән аралашырга әйтәм бит. Конфликтны шул вакытта гына чишеп була. Хәзер гомумән әйткәндә, ул теге табигатьтән килә. Бер-бер кеше бер-берсенә ничектер теге Ә, әшәк итеп карый, бер-берсен ашарга тырыша нигәдер. Менә шундый, аның заманасы шундый. Ләкин сөйләшү кирәк, бер-берсе белән аралашу кирәк, менә шул җитми. Чөнки интернет челтәрләрендә генә утырабыз, бер-беребезне чәйнәп, ә, бу әйткән, бу әйткән, бу әйткән, тегесе бу әйткән. Ләкин менә күзгә күз карашып сөйләшеп утырырга кирәк, әңгәмә корырга кирәк. Мин э, бик борчылам язмышы турында бу компания, чөнки ул мине

Эй, без җырлыйбыз, алар безнең җырларны җиткерәләр халыкка, халык тыңлый. Ә мин калганын белмим. Анда нәрсә булган, кем кемне нәрсә эшләткән, кем белә, менә, менә моннан ераграк торасым килә, мине шуңа күрә монда болгатмагыз, пычратмагыз. Бу э, Ходай биргән бер нидер, киртәдер, бер сынаудыр. Шуны матур иттереп, җиңеп чыгарга насыйп булсын дип Аллаһ Тәгаләдән сорыйм. Артистлар бит инде алар, кайсыбыз гына булсак та, һәрвакыт кеше күз алдында без. Алар кешегел күзәтеп тора, ниндидер сүз чыга икән инде. Юкны да бар дип гайбәт сөйләү дә күп. Шуңа күрә мин беренче чиратта артистлар арасында мондый гауга булуын түгел, дус, татулык булуын, бер-беребезгә ярдәмчел булуны теләр идем күбрәк. Бер-беребезгә болай да теге читтән атучылар да җитәрлектер. Шуңа күрә бер-беребезне күбрәк якласак, бер-беребезгә уңай мөгаләмәдә булсак, хәерлерәк булыр иде. Мин уйлавымча, ахыр хәерле булыр дип уйлыйм бөтәгә. Талашып яшәп булмый. Дус булып яшәргә кирәктер.
Дус булып яшәргә кирәк, дуслар!